Sou, Dir Dammen an Dir Hären, ech begréissen Iech dann op eisem Point Presse, wou ech wëll d'Demarchë vum Intérieur am Kontext vun der sanitärer Kris duerleeën a virun allem op d'Aspekter vun der Continuitéit vun de Gemengen an och op de Volet vun der ziviler Sécherheet, notamment och d'Continuitéit vum CGDIS, wëll drop agoen an dofir hunn ech och hire Generaldirekter, de Paul Schrader, mat op dëse Point presse invitéiert. D'Ausbreedung vum Covid 19 beschäftegt eis och schonn eng Zäitchen, dat heescht mäin Departement vun der ziviler Sécherheet, wéi eben zesumme mam CGDIS si mer permanent och am Kontakt, fir eis eben op déi Ausbreedung beschtméiglech kënnen ze preparéieren. Mir ass et wichteg, op all d'Risike vun der Entwécklung vun der sanitärer Kris eben preparéiert ze sinn an dofir hu mer och alles dru gesat, fir d'Noutfallversuergung hei am Land beschtméiglech ze garantéieren. Dat heescht. d'Situatioun um Terrain iwwerwaachen, wuel wëssend, datt och d'Servicer vum CGDIS vulnerabel sinn. Mir mussen och hei oppassen, well alleguerten déi Fraen, Männer, Pompjeeën sinn och an engem direkte Kontakt mat potenziellen Infizéierten. An dofir war et och ëmsou méi wichteg, eeben alles drun ze setzen, fir och ze kucken, fir dës Leit ze schützen, awer och fir déi aner néideg Servicer, Supportfunktiounen, denken do un den 112, eben esou ze organiséieren, dass mer esou mann wéi méiglech Ausfäll kruten. Mär ass et wichteg haut kënnen ze soen, dass de CGDIS bis dato honnertprozenteg asazfäeg ass an dass mer eben, zivil Sécherheet kënnen hei am Land garantéieren. Vun dëser Plaz aus, a mengem Numm, awer och am Numm vun der ganzer Regierung, alle Mataarbechterinnen a Mataarbechter vum CGDIS och e risegrousse Merci fir hir Aarbecht an hiert Engagement um Terrain. Besonnesch houfreg an och e ganz staarkt Zeeche vu Solidaritéit fannen ech déi breet Disponibilitéit, also déi Bereetschaft vun deene ganz ville Fräiwëllegen, och grad elo an dëse méi schwieregen Zäiten. A genau dat weist och, wéi wichteg a néideg d'Volontariat an dësem Beräich ass. fir all weider Noutfäll, ob Verkéiersaccidenter oder eben och elo dat doheem bleiwen, wat sécherlech och eng Rëtsch Haushaltsaccidenter wäert provozéieren, sou wéi och all aner liewensbedrohlech Situatioun, ass et wichteg, dass de CGDIS hei eng adequat Äntwert liwwert, heescht, dass mer weiderhin, wéi gesot, garantéieren, dass Leit, déi an enger Noutsituatioun sinn, do wou en Accident ass, dass se och a Krisenzäite weiderhi gehollef kréien, dass och hei d'Hëllef direkt op d'Plaz ka kommen a se eeben esou am Noutfall versuergt ginn. An Zäite vun Isolatioun an doheem bleiwen, an dat ass e Punkt, deen ech nach onbedéngt gäre wëll uschwätzen, ech observéieren Tendenzen am Ausland a lauschteren och dat, wat eis d'Fachleit soen, esou besteet nämlech de Risk, dass de Stress, Wäert zouhuelen, d'Aggressivitéit och kann doduerch an d'Lut goen, wat och zu méi Fäll vun häuslecher Gewalt kéint féieren. Dofir wëll ech ganz kloer nach eng Kéier drop hiweisen, dass déi Servicer weiderhi fonctionnéieren. Dat heescht, wa Leit Hëllef brauchen, ass garantéiert, dass déi sëlleg Sozial Servicer, Consultatiounen, Berodungsstellen, déi mer hunn, dass déi weiderhin d'Leit kënnen encadréieren, vläicht elo net méi an der gewinntener Form, den Accès ass elo en aneren, mee si sinn weiderhin telefonesch oder iwwer E-Mail ze erreechen. An et ass wichteg, dass déi Leit, déi eeben Hëllef, en Encadrement brauchen, deen och kréien. Domat wëll ech och ganz kloer soen, et ass Keen alleng, et si Leit do, déi hëllefen, et sinn do Leit, déi eben Äech kënnen encadréieren an Iech och an enger Noutsituatioun zur Säit stinn. Ech denken do elo spontan un de Telefon SOS Détresse, de 45 45 45, oder och Wann een Informatiounen eben elo am Kader vun der häuslecher Gewalt brauch, invitéieren ech op de Site violence punkt lu kucken ze goen. Do ass eng Oplëschtung mat sämtleche soziale Gestionnairen. Och do kann ee sech dann informéieren, wéi déi Consultatiounen am Moment organiséiert ginn. Mee mir ass et wichteg eben eng Kéier ze soen, dass Leit, déi wierklech an dësem Moment, wou se isoléiert sinn a wou se sech eleng spieren an net gutt spieren, dass se och hei eben déi Hëllef kënnen kréien. Zeréck dann awer elo erëm zum CGDIS. Den Eegeschutz vun all eise Leit huet Virrang, ass eng Noutwennegkeet an do hunn och déi Verantwortlech vum CGDIS alles Mënscheméigleches gemaach, dass eben déi Fraen a Männer Pompjee, déi hëllefe kommen, sech herno net selwer enger Gefor aussetzen. An zesumme mat der Gesondheetsministesch, dem Paulette Lenert, konnt ech nach virun e puer Wochen op den Terrain goen, wou mer eis och ugekuckt hunn, wéi de CGDIS sech hei ganz genau preparéiert, wat do hir Virkéierunge sinn. An eben och hu mer eis déi verschidde Moyene ugekuckt, fir eis eben och ze rassuréieren, dass dat alles esou organiséiert gëtt, wéi mer dat gären hätten. D'Optimiséierung vun der Noutfallversuergung ass eng absolut Prioritéit, déi ech mam CGDIS wéi och mat allen aneren Acteuren vun der ziviler Sécherheet virundreiwen. D'Regierung hat d'lescht Joer mat der Aféierung vum véierte SAMU jo schonn éischt Jalone gesat. An ech kann Äech haut matdeelen, dass dee fënneften annoncéierte SAMU an Zesummenaarbecht mat der Aeresque, dass mer deen elo an dëser Kris scho kënne virzéien. Dat heescht, ab dem éischten Abrëll ass deen operationell, Do ass eng Ekipp, déi da vum Findel aus wäert starten, esou kann an den Asaz geschéckt ginn. Dat ass eng Ekipp aus engem Médecin anesthésiste mat Infirmier, déi eben esou fir déi vital, déi Détresse vitale eben geruff kënne ginn. Weider Detailer, wéi och d'Situatioun vum CGDIS, wéi se eben och elo an dëser Kris fonctionnéieren a wéi si sech de Continuitéitsplang ginn hunn, wäert wéi gesot herno hire Generaldirekter dann nach am Detail drop agoen. Ech wëll nach e weidere Punkt uschwätzen, dat ass dee vun de Gemengen, well och déi sti viru groussen Erausfuerderungen. Hei si mer am ganz enke Kontakt mam Syvicol, dem Daachverband vun de. jeeweilege Gemenge fir eben esou op déi vill Froen, déi kommen, direkt kënnen ze äntweren, Onkloerheet kënnen ze beseitegen. An dofir ass et och wichteg, dass mer eben hei am enke Kontakt zesumme stinn. D'Gemengen hunn eng grouss Verantwortung. Zu hiren Haaptmissiounen ziele Servicer ze garantéieren, ebe grad och elo a Krisenzäiten, déi wichteg si fir hir Awunnerinnen an Awunner an dorënner fale ganz vill Aufgaben. Niewent deem, datt e Buergemeeschter, Buergemeeschtesch muss fir d'Sécherheet an d'Salubritéit, also d'Propperhale vum ëffentleche Raum, also dem Ordre public suergen, sou muss och eng Gemeng eng Partie vu ganz anere wichtegen, essentielle Servicer oprechterhalen. wéi zum Beispill d'Gestioun vum Offall, d'Kanalisatioun, d'Waasserversuergung, den État civil, also Populatiounsbüro, oder och d'Ausféiere vum kommunale Policereglement. A fir dës Aufgaben ebe weiderhi kënnen ze assuréieren an och déi eege Leit an der Gemeng ze schützen, dat ass och e ganz wichtegen Aspekt, dee mir net duerfe vergiessen, waren d'Gemengen ugehalen, fir sech dann esou eng Aart Kontinuitéits-, Plang ze ginn. Zesumme mat menge Leit aus dem Intérieur an, wéi gesot, och am enke Kontakt mam Syvicol hu mer hei och Guidelines ausgeschafft, eebe fir dee Kontinuitéitsplang, fir eeben och de Gemengen hei eng Hëllefstellung ze ginn. Dës och zesumme mat der Stad Lëtzebuerg, deenen ech och nach eng Kéier grousse Merci soen, dass si och esou flexibel ware fir eis do weiderzehëllefen. A wichteg ass eeben, dass d'Gemengen elo identifizéieren, wéi si déi essentiell Servicer organiséieren a wéi se se och kënne garantéieren a wéi gesot hir eege Leit och dobäi kënne schützen an och dofir suergen, respektiv kucken, wéi eng Servicer vläicht elo net esou noutwenneg sinn, wou dann och net mussen offréiert ginn. Als Beispill kann een hei den État civil nennen, wou et eebe wichteg ass, dass dee weiderhi fonctionéiert. Dëst wéinst de legalen Délaiën, Stierffall, Gebuert, ass et wichteg, dass eeben hei och de Service weiderhi garantéiert ass. Sou gouf zum Beispill virgeschloen, datt d'Gemengen an hiren Servicer sou eng Aart Permanence offréieren. Do si Gemengen op de Wee gaangen, déi hunn elo Telefonsnummeren ageschalt, respektiv extra E-Mails-Adresse kreéiert, wou d'Leit sech da solle melle fir da mat deem Service Kontakt opzehuelen a mat hinnen dann och ze kucken, wéi een déi jeeweileg Demarche kann ugoen a wéi se dann och herno déi Akten, déi Pabeieren, déi se da brauchen, och kënne kréien, mee och ganz villes, dat wëll ech och nach eng Kéier soen, ass och iwwert den Internet ofzewéckelen. Och hei sinn natierlech alleguerten d'Leit invitéiert, als éischt och nach um Site vun der jeeweileger Gemeng sech ze renseignéieren. Niewent eisem Kontakt mam Syvicol kommuniquéiere mer mat de Gemengen haaptsächlech iwwert Circulairen. Déi notze mer och fir verschidde Froen, déi ëmmer erëm opkommen, an och Onkloerheeten esou kënnen ze erklären. All eis Circulairen, wann dat elo nach weider Leit interesséiert, déi sinn op dem Site och vum Intérieursministère ze fannen. Do ass och elo eng extra Rubrik, wou een dat alles kann noliese goen. Mir ass wichteg eng Kéier ze soen, dass meng Leit am Interieur ronderëm d'Auer fir d'Gemengen do sinn. Praktesch 24 Stonnen op 7 Deeg sti mer de Gemengen zur Verfügung, sief dat iwwert déi Telefonsnummeren, déi mer elo agereecht hunn, oder eben och iwwer eng E-Mailsadress. Wichteg ass, wann eng Gemeng eng konkret Fro huet oder wann eppes onkloer ass, sech direkt bei eis ze mellen. Mir sinn do fir direkt kënnen weiderzehellefen. E leschte Punkt, deen ech nach wëll erwähnen, sinn d'lokal Autoritéiten am Kontext vun der Kontinuitéit eebe vun de Servicer, vun den Aktivitéiten ass et wichteg, dass eeben och d'lokal Autoritéite weiderhin natierlech am Aklang mat de Consignë vun der Regierung voll funktionsfäeg bleiwen an dass se eben d'Méiglechkeet hunn, och an dësen Zäiten awer nach wichteg Décisioune kënnen ze treffen. Domadder mengen ech souwuel Décisiounen am Schäfferot wéi och am Gemengerot. Fir deem direkt Rechnung kënnen ze droen, hu mer och Modifikatioune virgesinn, respektiv hunn déi schonn integréiert an den Text, dee elo d'Regierung eben am Kader vum Etat de crise huet missten huelen, esou ass elo d'Méiglechkeet, datt e Gemengerot, e Schäfferot, wann en da muss zesumme komme fir eng wichteg Décisioun, hu se hei d'Méiglechkeet iwwer e Vote par procuration ze fueren, ähnleche System wéi mer schonn aus der Chamber kennen. An si kënnen och Videokonferenze maachen. Dat kléngt vläicht och e bësse komesch, mä effektiv huet d'Gesetz et bis haut net virgesinn. An dofir war et eis wichteg, direkt op dësem Punkt eben och de Gemengen entgéintzekommen. En anere Punkt ass, dass och e Gemengerot säin Sitzungssall elo kann ganz einfach wiesselen, wat jo och wichteg ass, wann de Sitzungssall vum Gemengerot vläicht e bësse méi kleng ass, esou eeben elo méi grousse Sall bréichte fir och déi néideg Consignen kënnen anzehalen, esou hu mer och hei virgesinn, dass eng Gemeng einfach kann decidéieren, wa se moar eebe wëll e Gemengerot aberuffen an dat an engem anere Sall, well haut ass et esou, dass een dofir nach am Virfeld muss eng ministeriell Genehmegung hunn. Och dat gesäit d'Gesetz nach vir. Bon, Där wësst, dass mer souwisou op der Reform vum Gemengegesetz schaffen, mee och hei, mengen ech, ass et wichteg, fir de Gemengen hei entgéintzekommen an esou einfach wéi méiglech et kënnen ze handhaben, dass, wa si mussen awer zesummekommen fir Décisiounen, dass se dann déi Méiglechkeet hunn. Ech wëll elo net weider op déi aner technesch Detailer agoen, well ech weess, dass dat elo haaptsächlech de Gemengesecteur interesséiert. Mir ass awer wichteg, Iech, de Biergerinnen an de Bierger, matzedeelen, dass Är Gemengen och a Krisenzäite weiderhi fonctionnéieren an dass och déi essentiell Servicer an Äre Gemenge weiderhi geleescht ginn. An dofir och nach emol e risegrousse Merci un all d'Buergermeeschteschen an d'Buergermeeschteren aus den hannert zwou Gemenge mat hirem ganze Personal aus deenen ënnerschiddlechste Servicer. E grousse Merci, dass Der eben dofir suergt, dass déi Kontinuitéit an de Gemenge weiderhi garantéiert ass, dëst och am Interêt vun alleguerten eisen Awunnerinnen an Awunner. Impressan, impressionant, pardon, an dat wollt ech och nach kuerz erwähnen, fannen ech awer och déi sëlleg lokal Initiativen an Aiden, déi duerch dat ganzt Land entstinn, sief dat elo fir déi vulnerabel Matbiergerinnen a Matbierger, fir si Akeef ze tätegen oder soss kënne weider ze hëllefen. Ech fannen dat eng ganz grouss Leeschtung, déi hei stattfënnt. Dat ass geliefte Solidaritéit. An ech mengen, et ass genau dat, wat och eisem Land am Moment esou gutt deet, wat eis och kann hëllefen, fir dass mer hei zesummen déi Kris ebe beschtméiglech kënnen iwwerstoe Geliefte Solidaritéit ass e gutt Stéchwuert. Et ass e Stéchwuert, wat ganz gutt bei de CGDIS passt. An dofir géif ech dann och elo d'Wuert weider un hire Generaldirekter, de Paul Schroeder ginn, fir dann och den Abléck ze ginn, wéi dann och elo de CGDIS sech an dësen Zäiten opgestallt huet an nach eng Kéier ze erklären, wéi dann och d'Noutfallversuergung weiderhi garantéiert ass.
Villmools Merci, Madame Minister. Et ass kloer, de CGDIS ass e Service, deen an alle Situatioune muss weiderfonctionnéieren, fir eeben Hëllef dobaussen ze leeschten, wann déi Hëllef gebraucht gëtt. Déi normal Noutfäll, déi wäerte weider lafen. Natierlech, doduerch datt d'Aktivitéite reduzéiert sinn, kënnt et sécherlech manner zu Autosaccidenter, manner zu Aarbechtsaccidenter. Mee op der anerer Säit wäert et medezinesch Noutfäll ëmmer nach weider ginn an och, wéi d'Madamm Minister scho sot, och am Haushalt natierlech zu Accidenter kënne kommen. Bränn wäerten och weiderhi sinn, leider. An ech mengen, dofir ass et absolut wichteg, datt mir weider opgestallt sinn, fir déi Missiounen ze erfëllen, déi mer am Normalen ëmmer erfëllen, mee doriwwer eraus eben och prett sinn, fir zousätzlech Aufgaben ze iwwerhuelen, déi eben elo am Kader vun der Coronavirus-Kris och op eis duerkommen. An dofir hu mir eis elo opgestallt, fir datt mir an der Dauer kënne fonctionnéieren. an eis Aufgaben och weiderhin erfëllen. An am Moment ass dat eng Aufgab, an och déi lescht Wochen, déi méi am Hannergrond stattfonnt huet. An ech wäert Iech do elo Detailer ginn, wat mer do alles gemaach hunn. Ech wëll awer hei och dervu profitéieren, fir och e Merci ze soen un eist ganz Personal, Déi Fräiwëlleg an och déi Haaptberufflech, déi elo an de leschten Deeg a Woche keng Méi gescheit hunn, fir alles en place ze setzen, fir datt mer prett si fir dës Kris hei ze affrontéieren. An dat ass elo en Nieweneffekt eigentlech dovunner, datt d'Aktivitéiten am Land erofgeschrauft gi sinn, huet natierlech als Suite, datt mir am Moment déi Chance hunn, datt mer op eis Fräiwëlleg ganz gutt kënnen zeréckgräifen, sou datt mir haut op eis Effektiffer voll kënnen zielen. Ugefaangen huet dat Ganzt fir eis ongeféier ugangs Februar, wou mer gemierkt hunn, datt eppes am Gaang wier ze kommen an Europa, wou mer eng Wäi en place gesat hu fir d'Situatioun ze suivéieren. An déi éischt Saache wou mir mat konfrontéiert gi sinn, dat war engersäits hu mer um 112 eis Noutruff-Offro ugepasst, fir ze identifizéieren, wa Leit aus Zone à risque giffen a Lëtzebuerg areesen. Ech mengen, dat war déi Zäit, wéi China den Hotspot vun der Kris war. An dee Moment hu mer och Enn Februar Rapatriementer ënnerstëtzt vu Lëtzebuerger, déi am Ausland waren, déi aus de Krisenzonen zréckkomm sinn op Lëtzebuerg, wou mer da och ënnerstëtzt hunn, wou mer zum Beispill eng Koppel och op Paräis Charles de Gaulle op de Flughafe siche gaange waren. Uganks Mäerz ass et dunn lass gaange mat der Hotline, déi mer en place gesat hunn. Do kommen ech herno nach eng Kéier drop zréck. An den néngte Mäerz hu mer eigentlech eise Centre de gestion des opérations am Krisemodus opgemaach an dee fonctionnéiert och elo en permanence. Mir maachen de Suivi vun der alldeeglecher Situatioun. Moies um 8 Auer ass ëmmer e Briefing am CGO, dem Centre de gestion des opérations, fir ze kucken, wat déi Aktiounen sinn, déi mer am Dag maache mussen, an dann um 4 Auer nomëttes maache mer e Punkt vun der Situatioun an och eis Direktioun kënnt eemol den Dag iwwer Videoconférence zesummen. Doriwwer eraus si mer och an d'Cellule de crise vertrueden, engersäits an der Cellule de crise gouvernementale an anerersäits awer och an der Cellule de crise vun dem Ministère de la Santé, wou mer engersäits och matschaffen, fir eben d'Soins, den Soins préhospitaliers mat de Soins hospitaliers, fir do d'Kooperatioun, datt déi gutt fonctionnéiert. An op der aner Säit hu mer och an der Cellule logistique eng Hand mat ugepaakt. Mir hunn dann och, wéi gesot, eise Plan de continuité des activités aktivéiert. Dat huet als Moossname gehat, datt mer all net essentiell Fonctiounen opgehalen hunn. Ech ginn hei als Beispill d'Formatioun. Ech mengen, esou wéi d'Schoulen opgehalen hu mat fonctionnéieren, hu mir och an eisen Instituts de formation Opgehale mat de Coursen ginn. Bon, Auslandsmissioune sinn agestallt ginn. Mir maachen elo e Monitoring vun den Absencen vun eisem Personal, dat souwuel dem fräiwëllege Personal wéi dem haaptberuffleche Personal, fir eeben och ze kucken, ob mer vill Ausfäll vun eisem Personal hunn duerch eeben de Coronavirus. Well dat ass, wéi ech virdru gesot hunn, essentiell fir eis, datt mer eeben an der Dauer kënne fonctionnéieren an op där anerer Säit awer och musse rechnen, datt mer en héijen Taux vun Absenteismus an eisen eisen eegene Reien hunn duerch Leit, déi ebe selwer och betraff sinn. Bon, dann hu mer eng Rei vu kritesche Servicer, wou mer eis och opgestallt hu fir déi speziell ze schützen. Bon, do un éischter Stell, d'Madame Minister huet dat och scho gesot, den 112, wat eng kritesch Infrastruktur ass an déi mer mussen ronderëm d'Auer kënne garantéieren a wou mer speziell Moossname geholl hunn, fir eist Personal um 112 eben och ze schützen am Sënn, datt mer all Risiko vun Ustiechung esou wäit wéi méiglech probéieren ze reduzéieren. Dann en aner Fonctioun, déi mer mussen oprechterhalen, ass och de Flughafen. Och wa elo de Passagéierflich agestallt sinn, hutt Der alleguer matkritt, wéi wichteg d'Cargoflich an dësen Zäite sinn. A Flughafe kann net fonctionnéieren, wann d'Flughafepompjeeën net asazbereet sinn, soudatt mer och hei musse sécherstellen, datt mer ëmmer Leit hunn, déi do de Service kënne garantéieren. An dann natierlech och eis Chaîne de commandement, déi och zu all Moment muss fonctionnéieren. Dann hu mer eng Rei vun Haaptasazenzentren, déi mer och identifizéiert hunn, datt mer déi mussen an alle Fäll kënnen um Fonctionnéieren halen. Wéi gesot, mir schléissen net aus, deemno wéi d'Situatioun sech weiderentwéckelt, datt mer verschidden Zentren esou vill Personal feelt, datt mer vläicht musse Leit regroupéieren. Mee do hu mer ebe Leit an och Zentren identifizéiert, déi an alle Fäll musse fonctionnéieren. Dann eben och natierlech e wichtege System ass de Samu, deen an dësen Zäiten natierlech och wichteg ass, dee mer och mussen um Weiderféieren halen. D'Madame Minister huet et ebe gesot, datt mer dofir eng Mesure virgezuchen hunn, déi jo geplangt war eigentlech fir den éischte Mee unzefänken, déi mer elo op den éischten Abrëll virgezuchen hunn mat dem Aféiere vun dem fënnefte Samu, deen ebe wäert mat der Air Rescue vum Findel aus fonctionnéieren. Domadder hu mer ab dem éischten Abrëll zwee Samuen am Land, deen zu Hesper an deen um Findel, déi net an de Spideeler stationéiert sinn. Dat war eppes, wat virun zwee Méint nach kritiséiert ginn ass, mee an dësen Zäiten ass et elo eppes, wat sech als eng Stäerkt erausweist, well mer elo eben och domadder kënnen d'Spideeler entlaaschten. vun deem mer ausginn, datt se an der nächster Zäit ganz vill wäerte sollicitéiert ginn an och dat Personal, wat eben um Samu fiert, och an de Spideeler wäert gebraucht ginn, soudatt mer sécherstelle kënnen, datt mer eng minimal Couverture an alle Fäll vum Samu och wäerten oprecht kënnen erhalen. Dann hu mer natierlech verschidden ënnerstëtzend Aufgaben, déi och musse weiderlafen, fir datt de ganze Betrib fonctionnéiert. Ech mengen eisen Informatiouns an Telekommunikatiounsservice muss kënne fonctionnéieren, fir datt den 112, de Funk etc. Weider fonctionnéiert an och eise Centre de soutien logistique zu Lëntgen, wou mer eeben eis Material warten an och déi ganz Logistik stemmen, musse kënne weider fonctionnéieren. Dann hu mer eeben eng ganz Rei Mesurë geholl, wéi d'Madame Minister virdru sot, fir eeben eist Personal ze schützen. Do ass engersäits, wat d'Hygiène natierlech ubelaangt, hu mer scho fréizäiteg eis Leit alleguerten op déi elementar Hygiènesmoossnamen, déi och fir de Grand public gëllen, natierlech diffuséiert an och op eng strikt Anhalung vun deene Mesurë gepocht. Mir hunn awer natierlech och spezifesch Reegele fir déi Leit, déi Ambulanz fueren, agefouert, respektiv nach eng Kéier rappeléiert. Mir hunn dofir och Léiervideoen erstallt, déi mer och diffuséiert hunn, fir datt d'Leit op eng ludique Aart a Weis matgedeelt kënne kréien, wéi wéi se sech solle verhalen. A mir hunn am hei an der Stad, am cis Lëtzebuerg, hu mer eng Desinfektiounsstell ageriicht, fir eben d'Ambulanzen, vun egal vu wou se kommen, kënnen och fachgerecht ze desinfizéieren no engem Asaz. Mir hunn dann Mesurë weidergeholl fir d'Leit ze schützen, andeems mer d'Personal op den Ambulanzen, déi virdrun och zu dräi konnte fueren, gesot hunn, nëmmen zu zwee fueren, fir ebe Personal och an der Reserv ze halen, fir eben dat wat ech virdru gesot hunn, kënnen an der Dauer weider ze fonctionnéieren. Mir hunn all eis Leit an eisen eegene Reien, déi ënner d'Kategorie vun de Personnes vulnérables falen, natierlech gesot, Si däerfte keen Ambulanzdéngscht méi maachen. An den Ambulanzen däerf och elo keng aner Persoune méi matfueren, ausser déi Persoun, déi eben erkrankt ass, ausser natierlech bei Elteren, déi hir mannerjäreg Kanner giffen begleeden. Dann hu mer och all eis Infrastrukturen, Zentren, 112, Centre social logistique, sinn net méi zougänglech fir Leit, déi ausserhalb vum CGDIS sinn. Mir hunn och d'Decisioun geholl, datt mer de First Responder Service géifen astellen, och eeben aus der Ursaach, datt mer do eis Leit hu misste schützen, well et am Moment dat schwierig ass an deenen Deeg wou mer haut sinn, fir all eis Leit eeben och do adequat kënnen an der Fläch sou dann ze equipéieren an och Moossnamen ze ergräifen, datt mer d'Leit do net enger Gefor aussetzen. Dofir hu mer de First Responder System agestallt. Mir wëssen, datt dat e Service ass, dee ganz gutt ëmmer bei de Leit an och bei de Gemengen ukomm ass a mir wäerten deen natierlech och erëm aféieren, wa mer et kënnen. Mir hunn dat awer kompenséiert, fir d'Couverture am Land ze kompenséieren. Doduerjer, datt mer méi Ambulanzen haut am Asazdingscht hunn, mir hunn haut wierklech praktesch all eis Ambulanzen, déi mer an den Asazzentre stoen hunn, mat Leit besat, soudatt mer deen Ausfall vum First Responder duerch eng erhéichten Unzuel vun Ambulanze kënnen kompenséieren. Dann hu mer och eise Service Santé au travail steet elo ganz zur Verfügung, mir nennen dat eis intern Maison médicale fir eist Personal vum CGDIS, déi fräiwëlleg an déi haaptberufflech, déi en Suivi eebe maache vun de Fäll vu Leit, déi erkrankt sinn, fir bei hinnen och nozefroen, wéi et hinne geet an och ze kucken, wéi eng Symptomer et sinn, fir hinnen och eng Ordonnance kënnen auszestellen, fir en Test ze maachen, esou datt mer do e Suivi hunn. wéi et eise Leit geet, wat natierlech och extrem wichteg ass. Dann hu mer eben am Kader vun der Coronavirus-Kris och eng Rei vu spezifesche Moosnamen, also Missioune, pardon, eben och iwwerholl oder si mat agebonnen. Bon, ech fänken do u mat der Hotline, wat deen éischte. Aktioun eigentlech war, wou mer fir d'Regierung d'Hotline bedriwwen hunn. Am Ufank hu mer dat an de Lokaler vum 112 gemaach, mat Personal vun dem CGDIS, Fräiwëlleg an haaptberufflech Pompjeeën. Wéi d'Zuel vun den Uriff awer ëmmer méi an d'Lut gaangen ass, waren eis Lokaler net méi adequat, soudatt mer do an Zesummenaarbecht mat aneren Servicer vun der Regierung aneren Administratiounen an anere Lokaler d'Hotline ausgebaut hunn, fir méi Linnen zur Verfügung ze stellen, wou eben och ganz vill Personal aus anere Verwaltungen elo mathëlleft. Dofir och e grouse Merci all deene Verwaltungen, déi do eng Hand mat upaken. Mir maachen nach ëmmer d'Coordinatioun vun där Hotline. Mir hunn och de Groupe de support psychologique, deen do matschafft, fir wa Leit Problemer hunn, déi do uruffen. An et muss ee soen, datt mer an deenen dräi Woche wou d'Hotline elo fonctionnéiert, schonn iwwer 24.000 Appeller haten. Da kënnt Dir Iech virstellen, wat fir eng Mass vun Uriff dat ass, déi do huet missten traitéiert ginn. Dann ass den eise Centre de soutien logistique eben och an der Gestioun vum nationale Stock vum Equipement, Masken, Schutztenuen an esou weider och mat agebonnen an schafft eben och elo ganz aktiv mat an der nationaler Cellule logistique, déi bei der Santé elo ugesidelt ginn ass. Dann ass och decidéiert ginn an der Cellule de crise vun der Santé, datt de CGDIS fir d'Santé de Monitoring mécht, fir d'Bettekapazitéiter vun de Spideeler kënnen ze iwwerwaachen. Dat heescht, do sammele mir d'Donnéeë vun de Spideeler a mir schécken déi dann Ge regroupéiert un den un d'Cellule de crise weider, sou datt d'Cellule de crise do zu all Moment déi aktuell Chifferen zur Verfügung stoen huet. Dat nämmlecht gëllt och fir d'Personal vun de Spideeler, sou datt mer do eben och déi Zuele weiderleeden un d'Santé, sou datt do d'Cellule de crise all déi Donnéeën zur Verfügung huet, déi se brauch fir kënnen Décisiounen ze huelen. A mir fidderen natierlech do och dat mat eisen Zuelen, fir hinnen en Abléck ze ginn, wéi vill Leit vun eis disponibel sinn a wéi eng wéi eis Asätz ausgesinn. Dann ass och elo virgesinn, datt wann d'Situatioun sech nach verschäerft an d'Bettekapazitéiter an de Spideeler ebe rofginn, am Normalfall ass et jo esou, datt eis Ambulanzen ëmmer d'Déngschtspidol eben an der jeeweileger Regioun ufueren, wann elo d'Bettekapazitéiten am Land variéiere jee no Afflux an den eenzel Spideeler, ass et vläicht net ubruecht, d'Leit an dat Spidol ze féieren, wou mer normalerweis géifen hifueren, sou datt mir dann och elo wäerten do eng Regulatioun iwwerhuelen, fir eeben ze kucken, a wéi ee Spidol d'Leit kënne gefouert gi do, wou nach Capacitéite sinn. Mir ginn och dervun aus, datt d'Unzuel vun de Krankentransporter fir d'Transferte vu Spideeler an d'Centre de traitement vun deene verschiddenen Opfangstrukturen, déi elo opgeriicht ginn, vun de Maison oder Centre de. de Soins avancés, datt mer do verstäerkt och wäerten Krankentransporter kréien. An do si mer eben och am Gaang, och do déi Regulatioun opzebauen, déi mir dann och giffen iwwerhuelen an och giffe weider Acteuren do mat eranhuelen. Dat sinn déi sougenannten Organismes de secours agréés, wou zum Beispill eng Croix-Rouge oder och aner, Ambulanzservicer drënner falen. Dann hate mer och, oder sinn elo nach am Gaang, déi Aktioun, wou d'Lëtzebuerger Regierung Hëllef ugebueden hat, fir aus dem Alsace Patienten ze iwwerhuelen, fir se en charge ze huelen hei zu Lëtzebuerg, hu mir d'Koordinatioun vun deenen Transferten aus Frankräich op Lëtzebuerg iwwerholl. An dat ass an dëse Minutten och nach am Gaang. Voilà, dat sinn déi Haaptaufgaben, déi mir an dësem Moment hunn. Nach eng Kéier gesot, ech mengen, mir si prett fir dat, wat op eis duerkënnt. Wéi gesot, eisen Haaptrisiko ass deen, datt mer vill Ausfäll an eisen eegene Reien hunn. Dofir probéiere mer, dat esou wäit wéi méiglech ze evitéieren. Mir hunn och, fir eben och de Suivi vun eise Leit ze maachen, hu mer och en Online-Sondage agefouert bei eisen Zentercheffen, eise Responsabele vun den Unitéiten, fir e Feedback vum Terrain ze kréien, fir ze kucken, ob déi Mesuren, déi mer en place gesat hunn, ob déi och um Terrain ukomm sinn, ob se verstane sinn, wéi d'Moral bei eise Leit ass, ob se motivéiert sinn. An do sinn déi Resultater, dee Feedback, dee mer do vum Terrain kréien, ass ganz encourageant. Eis Leit sinn extrem motivéiert fir an dëser Kris eng Hand mat unzepaken an 90 Prozent vun eisen Zentercheffen hu gesot, datt se prett wieren. Mir sinn dat och a mir waarden elo op dat wat eis duerkënnt. Mir hoffen, datt et net esou staark oder esou schlëmm kënnt wéi mer am Moment eis drop virbereet hunn. Mee wéi gesot, mir hunn probéiert alles ze maachen, wat muss gemaach ginn, fir dëser Situatioun entgéintzetrieden. Voilà, dat wier et wat ech ze soen hätt.
Gutt, Dir gesitt, dass mer prett sinn um Niveau vun der ziviler Sécherheet. An elo si mer da prett fir d'Froe vun de Journalisten an Journalisten.
Ech liesen da elo d'Froe vir, déi vun der Press erageschéckt goufen. Déi éischt Fro ass vun der woxx. Gëschter huet de Wirtschaftsminister Franz Fayot d'Gemengen opgefuerdert, hir oppe Rechnunge bei de bei Firmen ze bezuelen. Huet d'Ministesch eng Estimatioun, ëm wat fir Zommen et sech do handelt? Dat war en Opruff, deen ech och mam Franz Fayot zesumme gemaach hunn, well et wichteg war, nach eng Kéier d'Gemengen drun ze rappelieren, eben d'Rechnung ze bezuelen, fir eben och esou de Betriber kënnen entgéintzekommen, dass och do elo keng finanziell Enkpäss solle kommen. Ech mengen, dat ass een Aspekt, wou och d'Gemenge kënnen direkt bäidroen. Wéi een Impakt dat elo huet, dat kënne mer zu dësem Moment nach net soen. Wat ech awer ganz positiv fannen an deem Kontext, an erlaabt, kuerz z'erwähnen, ass, ech matkritt hunn, dass elo Gemengen den Loyer deene Betriber, also deene Geschäfter elo noloossen, also an deene Lokalitéiten, déi de Gemengen selwer gehéieren. Ech fannen dat och ganz positiv Initiativen, déi d'Gemengen hei selwer huelen, an dat ënnerstëtzen ech och ganz gär.
Déi nächst Fro kënnt vun Contacto, Quelles sont les mesures prises pour éviter la contamination dans les maisons de retraite?
Jo, do war jo och schonn d'Familljeministesch respektiv jo och de Romain Schneider, déi och schonn dozou Stellung geholl hunn, datt jo och do Precautioune virgeholl gi sinn, datt vun sämtleche Strukturen, ech denken och zum Beispill un d'Fraenhaiser, wou och mussen eben sech un d'Consignë gehale ginn. Also ech menge mir sinn alleguerten hei gefuerdert, fir déi néideg Consignen ze huelen, déi jo fir alleguerten déi Haiser och d'selwecht gëllen.
Dann nach eng Fro vu Contacto, Quelles sont les mesures prises pour éviter la contamination des travailleurs qui collectent les déchets?
Do sinn, wéi ech virdrun nach drop higewisen hunn, d'Gemenge si jo gehalen, dee Kontinuitéitsplang ze halen. Dat heescht, si kucken, wéi eng Equippen dann elo fir d'Entsuergung vun dem Dreck zoustänneg ass. Also si Ech mengen, si hu eng fix Ekipp, mee si kucke lo, wéi se sech opdeelen. An och hei gëllt et eeben, déi néideg Mesuren ze huelen, fir virun allem och d'Leit kënnen hei ze schützen. Mee wichteg ass, an do wëll ech eng Kéier drop hiweisen, dass d'Entsuergung vum Dreck awer eng vun den Haaptmissioune vun de Gemengen ass. Dat muss weiderhi garantéiert gi vun de jeeweilege Gemengen.
Ech regroupéiere elo eng Fro vu Contacto an Luxembourg Times, Combien de cas de violences domestiques ont été enregistrés la semaine dernière et comment ces chiffres comparent à une semaine moyenne? Ech hunn elo keng Chiffere elo hei, wou ech Iech ka presentéieren. Mä ech stinn awer hei am ganz enke Kontakt mat der Police, mam Parquet an och mat de sozialen Ariichtunge fir eeben en Iwwerbléck ze kréien, fir ze wëssen, wa sech eeben elo soll eng Unheefung u Gewalt um Stot observéieren, fir dann och nach eng Kéier kënnen do ze reagéieren. Wichteg ass, datt mir eeben hei elo zesummen intensiv schaffen, fir dat eeben ze suivéieren. An nach eng Kéier, Dat Allerwichtegst ass, datt déi Zerwisser, déi sech esouwuel un d'Affer wéi och un d'Täter riichten, datt déi weiderhi fonctionnéieren an datt déi Leit, déi Hëllef brauchen, déi och kréien. A fir all déi aner Fäll, wou elo wierklech Gewalt ugewannt gëtt, recommandéieren ech ëmmer nach direkt den 113 ze ruffen, datt d'Police dann do och an der Noutsituatioun kann intervenéieren.
Dann eng Fro vun rtl. Dir hutt gesot, d'Membere vum CGDIS hu Kontakt mat Leit an dowéinst wier de Schutz ganz wichteg. Goufen d'Membere vum CGDIS op de Virus getest? D'Membere vum CGDIS, déi positiv sinn, mee keng Symptomer hunn, riskéiere jo ebe grad de Virus ze verbreeden, notamment u méi fragil Leit.
Jo, d'Leit ginn getest do, wou et sënnvoll ass. Ech mengen, do ginn et jo och Recommandatioune vun der Santé, déi mir applizéieren. A wéi ech virdru sot, mir hunn eise Service sécurité au travail a santé au travail, déi ebe mat Dokteren natierlech och fonctionnéiert an déi och eist Personal soen ech suivéieren an eben och kënnen Tester ausstellen, also Ordonnance fir Tester ausstellen, fir datt eis Leit dee Moment getest ginn. Wéi gesot, fir de Rescht hu mir eis Schutztenuen, respektiv och eben och Masken och an ausräichender Unzuel, sou datt mir do kënnen och, soen ech, d'Leit protegéieren. Ech mengen, et ass richtig, datt eis Leit musse protegéiert ginn, mee eis Leit, déi an den Asaz kommen, natierlech och net sollen de Virus verbreeden, sou datt mer do och gutt opgestallt sinn. A wann natierlech Leit positiv getest ginn, da ginn natierlech och déi Moossname geholl, déi och vun der Santé virgeschriwwe sinn.
Nach eng Fro vun rtl, Gouf et beim CGDIS schonn e positive Fall vu Covid 19? Jo, mir hunn eng Rei Fäll. Ech kann Iech och do elo e puer Zuele ginn. Mir hunn am Moment 15 Persounen, déi am Auto-Isolement sinn. Mir hunn 9 Leit, déi an der Auto-Quarantän sinn. Mir hu sechs Leit, déi am Isolement sinn a mir hunn och eng Persoun, déi hospitaliséiert ass. Dat heescht, dat sinn am Ganzen 31 Leit, déi betraff sinn, dat vun engem Effektif vun haaptberufflechen, administrativen an operationelle vu 770 Leit a vu Fräiwëllege vun enger Zuel vu 4.200 Leit, soudatt Der gesitt, datt mer do nach am Moment op jiddwer Fall an engem, rouegen Zuele sinn. Wéi gesot, mir suivéieren dat weider an huelen eben och Moossnamen, esou wéi se vun der Santé virgeschriwwen sinn, fir datt de Virus esou wäit wéi méiglech aus dem CGDIS erausbleift.
Déi nächst Fro ass vun rtl Today, Should the coronavirus situation reach crisis levels, how is Luxembourg positioned in terms of emergency response personnel?
Jo, dat ass eng generell Fro. Ech hu elo grad gesot, mat deem Personal, wat mer hunn, wéi gesot, gutt 4.600 operationelle Leit, souwuel am Ambulanzsecteur, Pompjeeën, Samu, si mer a mengen Aen esou opgestallt, datt mer fir déi Period hei genuch Leit wäerten hunn. Natierlech kann et virkommen, datt mer eben an engem Mode dégradé fonctionnéieren, dat heescht, datt mer manner Unitéite vläicht nach oprechterhale kënnen, vläicht manner Samus-Unitéiten um Terrain hunn, mee ech wäert garantéieren, datt mer zu all Moment wäerte Leit hunn, déi kënnen intervenéieren. Ech ka vläicht an deem Kontext nach erwänen, dass ech och hei en Opruff un d'Gemenge gemaach hunn, dass déi Agentinnen an Agenten, déi op der Gemeng schaffen an déi fräiwëlleg beim CGDIS sinn, dass d'Gemengen déi eben och dem CGDIS zur Verfügung stellen.
Nach eng Fro vun rtl Today, Do you see the requirements of the military in assisting police?
Do ass elo fir eis elo vläicht net direkt d'Fro fir dorop ze äntweren. Do komme mer net zu. Jo, dat ass net eis Kompetenz. Da kommen ech zur nächster Fro. Kënnt Der awer gär mathuelen. Och vun rtl Today, If contamination increases across the borders in our neighbouring countries, what measures are in place for protecting borders Will this require additional personnel and will and where will they be sourced from?
Jo, dat hänkt jo och dee Moment vun der Situatioun of. Hei kann ech vläicht eng Kéier drop verweisen, un déi Kooperatioun, déi elo mat Frankräich och uleeft, fir eeben och do Patienten eriwwerzehuelen. An ech mengen, och do ginn déi néideg Virkéierungen da getraff.
Dann nach eng Fro vun rtl un d'Inneministesch, Firwat ass bis elo näischt op der GouvAlert-Applikatioun? Wier dat net dee richtegen Tool?
D'Fro ass, wat mer elo ganz genau doriwwer solle kommunikéieren. Ech mengen, mir hu sämtlech Kanäl an der Kommunikatioun ginn am Moment genotzt, reegelméisseg, wéi eeben och elo iwwert dës Occasioun informéiere mer. Populatioun jo och dobaussen, mä ginn déi néideg Consignen, Informatiounen eraus? Also d'Gouv'alerte ass jo haaptsächlech geduet fir wann elo eng Noutsituatioun entsteet, sief dat dass elo Iwwerschwemmungsgebitt ass oder dass eng zwousch e grousst Feier ass, fir d'Leit direkt a Sécherheet ze bréngen. Ech menge mir maache jo hei eng Kommunikatioun déi permanent ass an do ass vläicht elo awer d'Gouv'alerte net dat gëeenegt Instrument dofir.
Déi nächst Fro ass vun der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Firwat ginn hei am Land déi gebühreflichteg Kuerzparkzonen net zumindest fir d'Dauer vun der Kris wéi an Éisträich opgehuewen, fir domadder de Leit zumindest d'Liewen e bësse méi einfach ze maachen? Wier et net sënnvoll, den Innenministère géif do de Gemengen eng Recommandatioun maachen? Wier dat net och am Sënn vun der Protektioun vun der Gesondheet vun de Pecherten? Dat war elo eng ganz laang Fro. D'Fro war elo haaptsächlech, fir gratis Parking ze maache fir déi Leit, déi dann zum Beispill an engem Spidol schaffen. Ass dat elo domadder gemengt gewiescht? Dass generell gebührepflichteg Kurzparkzonen, wat ugeschwat gëtt. Dat ass eng Kompetenz, déi d'Gemengen hunn. D'Gemenge regléiere selwer, wéi se hire Parkingtarif ebe fixéieren. Bis elo hunn ech net matkritt, dass eng Gemeng wëll op dee Wee goen. Wéi gesot, do sinn elo mol nach aner Initiative geholl ginn. Mee d'Gemengen, deene steet ëmmer fräi, op hirem Territoire natierlech weider Initiativen ze huelen, a wa se wëllen an esou eng Richtung goen.
Déi nächst Fro ass vum Radio 10,7, Gëtt et bei de Rettungsdéngschter den Moment fir d'Ekippe genuch Schutzmaterial géint de Coronavirus? Wann dat net de Fall wier, wéini wäert erëm genuch Material do sinn? Et ass genuch Material do fir eis Ekippen.
Dann nach eng Fro vum Radio 10,7, Wéi funktionéiert dëser Deeg déi grenziwwerschreidend Zesummenaarbecht vun de Rettungsservicer, vue datt verschidden Grenziwwergäng zou sinn, respektiv erëm Grenzkontrolle gemaach ginn? Mir hunn Kontakt opgeholl mat all eisen Nopeschlänner fir sécher ze stellen, datt déi grenziwwerschreidend Aarbecht am Beräich vun de Rettungsdéngscht a Pompjeeën weider ka fonctionnéieren. A mir kruten do vun den dräi Nopeschlänner krute mer de Retour, datt dat gewährleescht ass. Natierlech, bon, ech menge wann een d'Grenzen zoumécht a Barrièren op d'Grenze stellt, da musse mir en Ëmwee maachen. Dat ass natierlech dann au détriment vun deene Leit, déi do Hëllef brauchen. Ech hunn d'Beispill zu Réimech, wou eis Leeder reegelméisseg op Härel an den Asaz kënnt. Doduerch, datt do d'Grenzen zougemaach gi sinn, mussen eis Pompjeeë, wa se an den Asaz do geruff ginn, eben en Ëmwee maachen. Dat ass au détriment vun deene Leit, déi Hëllef brauchen op der däitscher Säit. Wéi gesot, grondsätzlech sinn d'Grenzen awer fir eis weiderhin op. An ëmgedréit, wéi gesot, kënnen och d'Nopeschéquipen erëm op Lëtzebuerg kommen. Ypres seet dat natierlech och, sous réserve, datt en selwer nach Leit och zur Verfügung huet, déi kënnen an Asaz kommen. Mee dat ass eng generell Reegel, déi souwisou bei där grenziwwerschreiender Zesummenaarbecht besteet, datt een hëllefe geet, wann een, wann een et kann. An do huet sech dee Moment näischt geännert.
Dann nach eng Fro vun rtl, Wéi vill Beootmungsgeräter huet de CGDIS? Ginn et der och an den Ambulanzen? Jo, mir hunn do speziell portabel Geräter, déi mer asetzen, déi mir an eisen Ambulanzen hunn. Am Prinzip sinn an all Zenter där Geräter zur Verfügung. Ech kann Iech elo net déi genau Zuel aus dem Stegreif soen. Mee och do si mer a priori opgestallt, datt mer fir eis Besoinen do genuch Geräter hunn. Nach eng Fro vun rtl, Huet d'Personal vum CGDIS eng katastrophemedizinesch Ausbildung respektiv katastrophemedizinesch Kompetenzen an der Direktioun? Jo, dat ass esou. Mir hunn eng Rei vu Leit, déi Médecine de catastrophe geléiert hunn. Ech mengen, Dir wësst, datt mer och e laangjärege SAMU-s-Dokter un der Spëtz hunn vun eiser Direction médicale de la santé, deen eng excellent Aarbecht do mécht. An och mir hunn eng Rei vun Infirmiers-anesthésisten, och op féierende Positiounen an eisem CGDIS, déi och déi doten Ausbildung gemaach hunn. Och eist Personal, wat och um SAMU fiert. An do hu mer genuch Leit, déi dat kënnen. Nach eng Fro vun rtl, Eisen Informatiounen no hätt de cis Lëtzebuerg op der Areler Strooss eng ganz Rei Respirateure gehat, also Beootmungsgeräter, an déi wäre fortgeheit ginn, nach ier d'Kris ugefaangen huet. Wou goufen déi hibruecht a firwat gouf dat gemaach? Ech weess dat net, ob dat esou ass. Dofir kann ech net dorobber äntwerten. Wann et Geräter waren, déi net méi asazbereet waren, da si se ausgesondert ginn. Mee Saachen, déi ausgesondert ginn, ginn ausgesondert zu engem Moment, wou se schonn ersatzbeschaaft sinn, soudatt se da sécherlech genuch Geräter do sinn. Vläicht leien se elo net méi am cis Lëtzebuerg, mee am Centre de soutien logistique zu Lëntgen. Mee wéi ech virdru sot, si sécherlech genuch Geräter do.
Nach eng Fro vun rtl Today, There is speculation that numbers are lower on Mondays due to decreased testing over the weekend. Is there any truth to this?
Dozou kënnt mer elo net direkt Stellung huelen.
Eng Fro vum Quotidien, Wat sinn déi CISen, déi als Centres d'intervention majeurs déi als Centre. Jo, ech denken, dass déi Fro, wou ech virdu gesot hunn, dass mer verschidden CISen sogenannt ge-earmarkt hunn, fir dat Wuert däerfen ze benotzen, déi an alle Fäll musse weider fonctionnéieren. Bon, dat ass natierlech hei an der Stad Lëtzebuerg, dat ass Esch an dat ass och d'Nordstad Ettelbréck-Dikrech. Do derniewent och déi Zentre vun der Kategorie 3, déi mer valant hunn, wou eeben och Ambulanze stationéiert sinn, Wéi gesot, dat sinn déi Sissen, déi mer mussen, och fir eben eng Couverture zu all Moment sécherzestellen, mussen de Fonctionnement garantéieren.
Nach eng Fro vum Quotidien, Wat ass den Effektiv vum CGDIS? Wéi vill Leit sinn um Terrain disponibel? Ass dat wat ech elo gesot hunn. Mir hu 4.100 fräiwëlleg opérationnell Pompjeeën. Wann ech Pompjee soen, da mengen ech och Ambulancieren. Am CGDIS nenne mer elo IPFRE Pompjee. Mir hu 550 Beruffspompjeeën an da wéi gesot eng ronn 200 administrativ an technesch Personal fir de ganze Betrib ze ënnerstëtzen, fir datt e fonctionnéiert.
Nach eng Fro vum Quotidien, Hutt Dir Chifferen zu den Appellen, déi um 112 erakommen? Ass de Message verstane ginn, sech am Kader vun der Kris un d'Hotline ze wenden? Jo, dee Message ass ukomm. Am Ufank war et méi schwiereg. Do sinn nach méi Appellen um 112 erukomm. Mëttlerweil ass et effektiv esou, datt den, soen ech, déi Corona-Virus-spezifesch Froen, datt déi eben um 8002 80 80 ukommen an datt den 112 ebe fir Noutfäll ebe reservéiert ass, sou datt mer do elo och keng Problemer hunn.
Eng Fro vum Journal, Wie sieht es mit grenzüberschreitenden Einsätzen des CGDIS aus, etwa an den Autobahnen Luxemburg-Frankreich oder Luxemburg-Deutschland? Ech mengen, do hunn ech virdrun drop geäntwert gehat. Wéi gesot, déi grenziwwerschreidend Aarbecht mat eise Kollegen an den Nopeschlänner fonctionnéiert weider wéi virdrun.
Dann kommen ech elo zu der leschter Fro vum Lëtzebuerger Land. Kënnen professionell Journalisten a Journalistinnen nach weider hir Aarbecht ongehënnert man an Asätz couvréieren, selbstverständlech mat deenen néidege Sécherheetsvirkehrungen?
Ech géif scho mat dat mat jo beäntwerten, déi Fro. Ech hu virdru just ebe gesot, datt mer am Moment keng friem Persounen an den Zenter eraloossen. Mee wann een e wëllt en Interview maachen, da kënne mer dat och virun der Dier vum Zenter maachen.
Gëtt et do Covid 19 ugepasst Guidelines?
Jo, ech mengen, wéi gesot, dat sinn déi normal, wat elo den Distancing ubelaangt, ech mengen déi Distanz vun zwee Meter halen a fir de Rescht, wéi ech sot, keng Leit eraloossen an den Zenter.
Gutt, da soen ech alleguerte Merci fir d'Nolauschteren. Bleift doheem, am Moment un d'Reegelen halen, mengen ech ass de beschte Merci deen mer alleguerten deene Leit kënne ginn, déi am Moment fir eis schaffen. Dofir haalt Iech, wann ech géif un d'Consignen, passt op Äerch op a bleift gesond.